Gardaş. Gysgaça. Sen kim? Nireden?
Men Emin. Iran türkmenlerinden otuz bir ýaşymda Iran türkmen sährasyndan diýäýin-de. Şeýle. Stambulda näme işler bilen? Stambula geldik, nesip bolsa ine bir klip çekip durk. Allajan ýol berdi bir konsert goýduk. Hedefe dowam. Iki sany konsertiň boldy. Hawa. He?
Bir iki-üç aý boldy gelenim, iki däne boldy. Ýöne aslynda biz hemişe bir sözümiz bardy, diýjek, başlamany başla. Başlamaň özi gowy zat, emma şu başlamagy başlamada gürrüň barda. Rep türkmen hudaý şükür indi näçe ýyllyk dinde ýuwaş ýuwaş daýanyp gelýär. Emma biz Amerikadakiler ýanak ýa türk repler ýanak gelip däl biz olakan konsertler gurjak bolsak heniz bize gyn bolýar. Sebäbi her kim öz gaýraýyna gidip barýar. Emma bir ýerden şular başlamaly. Şu konsertler gurulmaly az bolsun kän bolsun kiçi bolsun uly bolsun emma gurulmaly. Bir ýerden başlamaly. Gardaş ot ikide konsertiň boldy. Sen gelen wagtyň konsertiňden öň. Men seni gepleşige çagyrdyň, gel gepleşik edeli diýdim. Sen bolsa konsertden soň edeli diýdiň. Reklama zat gerek däl diýjek bolduň. Ýok, menem her işi eden adam hemme ony soňa pikirine goýup däl, şony ondan soň etsem gowy-da. O wagt konsertden bäri meniň pikirim, küýüm hemme ýazym konsert, öz işlerim bilen. Emma şu wagt işleri bitiripdirin, arkaýyn gürleşip dur. Muny isleýdim. Köp adam topladyňmy konsertde? Konsertde ýüz ýigrimi, ýüz otuz kişi geldi. Emma maňa iň önemli zady şudy, özümi köp toparlap gideýin. Ýany näme, men üçin bir düşünjäm bardy, men konsertde ejramy, enerjimi, okuýmamy şol Meselem bir däne konsert aýdym aýtjak bolsam bäş ýüz kişi hem bolsa şol enerjini goýýan, bäş kişi hem bolsa şony goýýan. Ýagny bar elimden geleni etmekde aslynda şul adam bir hedefiň bolsa her kes meselem eý bir gün geler näçe müň kişilik konsert goýar ýony ýat däl. Biz az başlap beýik zatlara ýetmeli. DJ Kolyanyň bir sany diňleýji gelsede. Bir sany diňleýji gelsede men şul aýdymy nä ýylda aýdaryn ýüz kişi gelse müň kişi gelse şo ýylda aýtýan. Sebäbi maňa Bir sany bilen müň kişi diňleýji tapawuty ýok. Sebäp, men başlamda belki bir däne, iki däne diňleýjim bardy. Şolara men begenip, şolary diňletjek bolup däne aýdymlarymy döretdim, menem belkem bolup birnäçe müň kişi.
Türkmen Sahra barada sorajak. Seniň diýişiňe görä, o taýda örän köp türkmen bar. Eýranda Türkmen Sahra diýen bir ýurdy bar. Şu ýerde bir million ýarym, iki million belki bolsun türkmen bar. O daýda köp meselem sygyr, goýun zat saklarlar bar. Ekin ekýärler, zat etýärler, şuny ýaly at saklarlar bar. Amma Hudaýa şükür türkmenleriň ýaşaýan ýeri gowy. Köp jeňňeller, ormanlar bar, daglar bar, denize ýakyn Hazar derýa. Gowy ýerde ýaşaýak diýjek bolýan Hudaýa şükür. Türkmen sahrada diňe türkmenlermi ýa başga bir milletler? Başga syrda hem bar, amma az.
Köpüsi türkmenler. Esasy türkmen.
Esasy türkmen.
Hudaýa şükür edýän, men-ä ýani şo ýerde sylag-hormaty kän görýän, begenýenem. Ýani bir biri-birini sylamak hur agzybirlik baý. Meselem, bir kyn ýagdaýlarda belli bolýa-da. Meselem, biz näçe ýyl mundan Türkmensahra-da bir sil geldi-de, kyn ýagdaý. Şonda hemmesi agzybir bolup toplanyp, biri-birine imdad edip däli ýetişdiler. Diýmedi Laýyp taýpa näme zat näme o göklem tekemi ýomutmy hiç ony gürrüň hudaýa şükür bolmady şonda agzybirlik bar şony hem men ýene köp kälerden eşidýändim meselem diýýäler gürrüňe boýly aýby tekemi Jafar baýmy ýomutmy göklem ýamarlymy baýramalymy lebapmy o gürrüňleri aýyrmaly biz pikir ediň bäş birmak şu meselem bir göklem bolsa teke bolsa ýomut bolsa başga taýpa tireler bolsa şumat şu ganasa bu maňa näme diýip bilmeý.

Ana dili bilmeli ýedi ýüzi bilmeli Ana dili bilýän ýedi ýüzi bilýän däl topa Biz birimizden aýry däl hiç wagt gurur gelmeli däl men senden özüm ýokary görüp ýa onat pes görüp ony galdyrjak gyl öz däl hemmämizem adam. Haýsy dilde gürleşýäňiz türkmen sahrada? O taýda türkmende türkmençe gürleýäs emma umuman mekdeplerde zatly kitaplar pars dilinde. Fars dilinde ýazylyşy hem arapça ýaly emma manasy parsça. Türkmen dilini nädip öwrenýär? ýaş nesil. Türkmen dili Hudaýjana köp şükür edýän gowy sorag berdiň. Biz eje kakalarymyz şulardan gelip tän gidip dur. Ýagny meniň hedeflerimin beýik köp hedeflerim bar rep okymadan emma iň beýik hedeflerimden biri hem şu bolup bilýär ki şuma meselem bir sözle bar köýne sözlerde ejelerimizden kakalarymyzdan eşdipdirik şol ýitip barýar. Meselem şony gollanmasak gollanmaýarlarda çagalarymyz soňky geljeklerimiz. Emma şony men aýdyma içine getirýän.

biljek bolýan. Sebäbi şu ýaşulylarymyzyň özi hem bir altyn ýanak. Çykan tejribeleri, sözleri şolary bilmegimiz, kepderiň diňlemegimiz gerek. Aýdym üçin gollanjak bolýan. Meselem bir gowy söz, bir agyr söz ýa köýne söz bolsa getireýin diýip. Sebäbi şola ölse-de, aýrylsa-da biz ýaşuly. Ýene näçe ýyldan özümiz ýaşuly. Biz-de şony gollanmasak soňuzam taryhyňam ýitip gidýär.
Iň arassa türkmen dili kimiňki? Türkmensähradamy? Aşgabatdamy? Maradamy? Nirede? Eý, men muňa jogap beren bolup, berjek bolsam, ilki başdan men özüm arassaja bilmeli bolýan. Soňam marylyny, türkmensähralyny, aşgabatlyny goýmaly bolýan, ýeke-ýeke diňlemeli, unuslaýyn bolmaly bolýan. Şoň näme diýýän? Men heniz gowy diýag görmändir. Bilmeýän meselem. Kimiňki dogry türkmen dili diýip bolýa. Bar zat bar gardaş. Şumat meselem bizde problem indi bizde hem däl. Meselem şumat Türkmenistandaky gardaşlarymyz orus gotyýarlar dillerini. Irandaky türkmenler parsça gotyýarlar. Ýani gynansaňam şu bolupdyr. Kitaplarymyza, mekdeplerimize giripdir bilýäňmi? Meselem ýa meselem gezip ýörk biziň klasdaşymyz zadymyz pars dilde. Sen görýäň ony türkmençe gepläpdir biz birden parsça gotaýýak. E sizem gitme. Emma diýen başardygymyzdan diýen oturyp turupda ikimiz türkmen şum türkmençe geplejek bolaýly. Emma sen bir meselem bir e, orta turupdyň sen gerek ýok. Onuň bilen türkmençe gepleme. Düşeňmi? Gerek diýen şu dilimizde galsyn, ýitmesin dilimiz. Her dili bilmeli, bir dili ölmeli. Her dili bileýle. Sen arabam geple, amerikaýam geple, inglizçe de geple, emma şu bir dili saklamaly, bilýän, şuny bilmegimiz gerek.
Türkmensährada sen özüň konsert üsti bilen pul gazanýaňmy ýa-da toýlara çykýaň? Dogrusy, Eýranda rep ýasak. Konsert zat gurup bolmaýar, toýam özüm çykamok otyrdy. Näme üçin?
Islemedim-de, sebäbi Toýluk görmedim oýda. Ýani töýäňe çykasym gelenakdy. Ýani konsert gurasym gelýärdi tä toýlara çykan. Toýa teklip boldy emma gidesim gelmedi. Okey konserdem ýok. Toýam ýok. Owada. Toý bar emma repe konsert ýok. Ýok düşündim. Sen toýlara çykaňok, konserdem ýasak. Nireden gazanýaň? Gazanma biz özümiz däden hudaýa şükür ýer ekýä zat etýä şoňa kömekleşip ýa doganym dükanynda işleýdim. Maňa tapawuty ýokdy. Ýani her işi işläp gördüm. Bir wahler boldy ki meselem men ýadyme şe işleýedim özüme kemçilik bilmedim bir aý işläpdäni gazananymy toplapdäni stodio beren wahtlarym boldy şeýle dowam edip dur beýik zatlar gynçylyk bilen ele gelýede ýagny sen her zadyň bahasyny bermeli şeýle köp adamla bar maňa meselem ýazýalla da biz aýdym başlajak diýe instagramdan ýazýalla nagat puly bar biz başlajak diýe sen heniz başlamandyryň puluna düşünýäň sen başlama diýen sebäbi sen pul üçin başlasaň Bir ýyl gazanyp bilmeseň, ol işden sowýaň, ýoluňy üýtgetýäň. Emma yşk üçin eşitseň, şoňa höwesiň bolsa, gazanyp hem bilmeseň, näçe ýyl dowam edip bilýäň. Soň puluň özi gelýär. Hiç wagt Ronaldo pul üçin top oýnan däldir. Ýa her bir ýere ýeten adam pul üçin däldir. Yşk üçin edipdir, puluň özi gelipdir. Adyň özi gelipdir, ýadyňam özi gelipdir. Köp gazanýaň.
Jan. Gazanjy. Gazanjy näme?
Aýlyk.
Gazanjy pulda bilýäň başga nämede bilýäň? Men beýik gazanjymy diýäýinmi? Aýt.
Meniň beýik gazanjym şunky, meniň diňleýjilerimde ýediden ýetmişe bar, çagadan ýaşulylar bar. Şularyň arasynda-da bir duýgy bar. Bir-birimizi görende söýüp däl söýlüp bilýäk. Okey, duýgy bilen diňe garyn doýmaýar. Hawa. Dogrumy? Hawa. Bir zatlar almaly, iýmeli, bir ýerde ýaşamaly. Hawa. Indi emma bir zat bar-da, şol bolanda o beýleki zatlar dogrulanýar. Meselem, ýüz gelse, togsanam, altmyşam gelipdir-de. Beýleki zatlaň özi dogralýar. Meselem, şundanam biz konsert goýduk, gelýär, az bolýa, kän bolýa, gelýär. Ýa klip çykarýak, klibi internetiň üstünden, ýutýub ýa beýleki ýerden ýükleýäk. Şundanam gazançlar bolýar. Amma ol gazanjy kimin hä isleýän roýalym hedeflerim bar, o heniz gelmändir. Amma bilýän gelýär. Şoňa garşy gidip duruk-da. Hä, striminglerden gazanýar.

Türkmenistana baryberdiňmi?
Türkmenistana barmadym, emma çagalykdan beýik roýalymyň biri, hedeflemem biri bir gün Türkmenistana barmak. Sadaje konsert üçinem däl, ýagny çagalykdan kän eşidýärdim, söýýän ýagny Türkmenistany, şäherlerine barmak, taryhy ýerlerine barmak. Ýagny barmanam bolsam Türkmenistandaky ýaşan, ýaşaýan şolary öz gardaşlarym, bajylarym bilýän. Bir başgaça bir duýgym bar, gidesim gelýär. Belki Allajan ýol bersin, gidip bileýin, şol ýerde hem gezip konsert goýup bileýin. Türkmenistandaky, ýagny Türkmenistandan bolan türkmenleriň sungatyny yzarlaýaňmy? Sungatyny
gowy gören aýdymçylarym diýjek bolsam Leýla Şadurdy. Ýani çagalykdan diňleýedik, ýani öýde aýtdyrylýar, dädem aýtdyryp eşidýärdim maşynada. Ýa şu wagtam diňleýän meselem ýa Nur Meredow şulary halaýanlarym bar. Arasynda bar ýene diňleýjilerim bar, atlaryny belki men aýdymdan eşidýän-ä. Keýp edýän diňem gowy. Enerjisi bar, zady bar, gowy manalary bar. A reperlerden?
Reperlerdenem tananym, salamlaşanym bar, emma telefonymda oturyp da nji keýki diňlenim ýalançy bolar. Oýem näme üçin? Sebäbi men özüm bir bir ýol belläp durun, bir hedefim barda, kafam, kelläm öz işim bilen gidip barýan. Kim näme aýdym çykardy, bu näme aýdym berdi, o näme diýdi. Ýagny wagty-da ýok. Sebäbi adam maşgalaly hem bolýaň, işiň bir tarapdan, aýdymlar bir tarapdan ýetişmeýäň. Amma kä wahla barýa dostlar iberýärler şunça aýdym berdi bir aýdym berdi şönjüre gelende gabat gelende diňle. Türkmen reperlardan kimleri tanaýaň? Tanyp adyny eşitmekdenmi ýa aýdymlaryny diňlemekdenmi? Ýok adyny belki aýdymlaryny diňläp gördüň. Ýok adyny köpüsini tanýan men şu sektorda bolansoňam köpüsini tanýan. Kimleri mysal üçin? At diýsek Gozlem Lawlace'dir, ondan DZ-dir, ýa meselem Abdy daýy diýeli. Spikeri diýe. Kän netije kom ýeke-ýeke pikirlenmeli weli. Amma umumen hem ynsany ýan köprägini. Hemmesini Aýa hormat. Haýsylarynyň aýdymlaryny diňleýäň? Aýdym diýen diýen gardaş. Ýa-da diňläp gördüň we haladyň. Dizediň aýdym diňledim.
Öňräk köýnä aýdym bolmaly. Adamzat diýip. Şonda haladym. Ýa gowy aýdymda çykýa tüwelemesin indi aýdym döredýän ýa repçi deni köp aýdýarlar. Indi gowy gowy stille gelýä, gowy gowy manaly gowy teknikle gelýä. Aýtjak bolan türkmen repinde ösüp gelýä. Ýani soňuny gowy görýän. Gowy ýere gidip barýa türkmen rep. Ýa türkmen soňat diýen. Amma birini hokman men şuny diňlän diýsem ýalançy bolar. Saýdyşym ýanagaý öz işim bilen gidip barýan. A türkmen pop aýdymçylardan tanaýanyň barmy? Leýla Şadurdy bar.
Olardan başga?
Öz dostumyz Begenç bar. Begenç Öräýew. A ondan
Pälwan bar. Ondan bar aýtýan men ýeke birini aýtýan o birini unutsam saýgysyzlyk bolar ýa bar. Emma köpüsini tanýan diňleýän gurmatam bolýan. Kän o kemçilik belki mendendir telefona oturyp däne ýeke ýeke kim näme aýdym berdi kim aýdymçy bar diýip Yzarlanym bolmaýar dogrusy. Sen üçin
top üç türkmen reper, türkmenistanly, we top üç pop aýdymçy?
Ilki başdan popy diýjek bolsak, birin üç däne diýeýin popda. Birinji men
Leýla Şadurdy diýen, ikinjim Nur Meredow diýen, soňam Akaş Safarow.
Repde indi üç däne top, Emin Rasen diýen. Ýok, türkmenistanly. Türkmenistanly?
Hawa.
Şuny diýäýinka. Sebäbi sen seçjek bolsaň top diýleňde näme bolýar? Ýani sen şuny hä diňläpdirin, pikirini-de bilýäň, aýdymlaryny-da bilýäň. Şuny bir tanyp bilipdiriň-dä. O ýagdaýda sen hä seçip-dä-de bilýäň. Onda telefonyňda hem diňleýäň hem men şuny men gowy düşünişde zat etdim diýeňdä. Men öýle diňlänim malisew bolmady. Bilýäňmi? Türkmenlikde çykaryldy köp-a. Insta-da yzar-yzar şuny görýän, tüweleme şuny ýene geç gidýän. O ýerden sen top diýme diýip bolmaýada. Ýani Federeriniň içinde däl telefonumdan ki men diňläp göreýin zady diýen üçin. Sen diýjek bolýaň haýran galdyran reper seni üçin türkmenistanly ýok.
Haýran galdyran ýok. Şeýle diýsem bolýar. Seniň öz aýdymlaryňy kim işleýär? Sazynymy?
Sazyny.
Sazyny Eýranda köp aýdymda iki kişi işleýär. Birden Mejit geldi. Mejit, Mesut, Eýranly dostlarym. Ses ýazgy studiýa işlerinde şo.
Owedi şu studiýaň işlerini şolar ýazyp geldi. Seniň özüň şo komandaňmy, timiňmi ýa-da aýratyn se olara. Ýok, tim diýsek bolýar. Sebäbi näçe ýyl bar bilelik işleýäk. Taňyrýakasyn hemmesinem köp minnetdar. Ýa-da köp golladylar, ýagny wagt goýdular, enerji goýdular, wagt boşatdylar. Adamyň iň gymmat bahaly zady şol wagty-da. Ýagny işime wagt goýdular, näçe sagatlap, näçe günläp, şolara hem menden köp sag boluň diýýän. Prosentde işleýäňmi olar bilen?
Ýagny gazanjyňdan bir zatlar berýäňmi ýa-da Ýok, bir aýdym üçin bir zatlar. Tim olarak işlesek, meselem, biz özümiz bir timde, şu wagt eýran türkmenlerini hem birimiz, meselem, eşik gurýar, t-şirtlerimizi, zatlarymyzy gurýar, birimiz at saklaýar, birimiz Meselem, biri media saçaly, birimiz kameraçy, birimiz aýdymçy. Ýa, düşündim. Nähili bolýar indi şuny etjek bolýan sözüňi men düşündim. Bir saçak ýazyp her kim öz paýyny alýar. Mysal, men klip berjek bolýan, meniň tişertlerimi dosum döretýär. Men indi klibimi döredemde sponsor tişertlerimi o döredýär diýip ony tanatýan. Meniň üstümden oňa müşderi gidýär. Emma o menden pul almaýar. Şoň näme edýän? O başga ýerden gazanýar. Ýa kameraçy öňümden, o meniň üstümden, men onuň üsti bilen.

Iň gyzykly soraklaryň birisi, näme üçin aýdymlaryň bir-birine meňzeýär? Ýagny flowy. Skorogoworka diýdiler oruslar, türkmençe söz bilmedim. Düşündim näme diýenini aslynda.
Şoňa meňzeýär. Gowy sorag berdiň.
Biziň bir düşünjämiz bardy. Biz näme etjek? Meselem, aýdym döredip durunda, Şuňa bil men aýdymyň sany näçe ähmiýetli. Her bäş däne on däne ýeten soňy şular toplap bir aýdym edýek. Şoňa overflow diýek. Ýagny men bäş aýdym beripdirin. Şu bäş aýdymdan mundan iki setr alýan, mundan dört setr, mundan sekiz setr. Şuny ýany alyp däne şuny toplap üç dört minutlyk bir aýdym edýek muny. Ondan ol aýdymdan alan iki setrim, soňky aýdymdan alan dört setrim hem degişikli bolmaly. Bir gürrüňi sürüp barýakda. Şuny bir toplap bir aýdym edýek. Ýagny bu üç taýda baglandy. Ondan soň bäşki aýdymda gelýär. Bu aýdymda ýani köp adam aýdýarlar sen muny eşitdik ýa-da bar diýe köp ýene diýe gürrüňi şol ýani men özüm her näçe aýdymda biz şeý diýek ondanam geçeýle aýdymlary diňläp uns berenler bolsaňyz flowlary üýtgeşik hem mewzulary hem üýtgeşik näme üçin meselem sen näçe aýdym mesel urjak oglum aýdym ýa başlany ýa bilgileri ýa taňryny ýa gandy ikini çykarjak boluň ýan ýana goý hiç biri bir birine meňzeş däl Bir zady aňlatjak bolýar agyr hak gürrüňlere, emma tarzlary tapawutly bolýar. Ýagny biz parti barada hem aýdym bersek gup gup diýip däne şo parti barada, parti barada içgiden nämeden serhoşalykdan diýmek, şonda hem gelip hak gerçek gürrüňleri zaýalajak bolýar. Ýagny her düşünjäň, her diňleýjiň öz düşünje ýolundan girjek bolýar. Şu wagt meselem men gelýän Taňry barada bir aýdym berýän, bir täze ýeten enerjili juwan aý Taňry barada diýýär maňa bir diýýär kellämi gyňyldama zat gerek diýýär. Emma şoňa biz näme etjek bir enerjili disko barada aýdym berjek, Şonda näme edýek? Öz ýoluna gulak eýjek. Ýalan dünýä baglama bili, Hoşluk saýlan ölüden diri, Kepene dolanmaka güljek bol, Erte gün öljekleň sen biri. Ýagny bir aýdymçy bolaraq iň güýçli zatlaň birisi şu dil. Sen bu dilden nähili gollanýaň? Hitler ýanak biri diliň üsti diliň güýji bilen adamlar ýanap dünýäni ýykjak boldy. Gandi ýanam biri diliniň ünsü bilen gelip däne adamlary yşky gyýgyrma durdy. Aýtjak bolýanym onda bir aýdymçy. Heý göre häzir bolmady. Gollanan söz men. Biz her hapa sözi, her zady sözlenjek bolsak, biziň diňleýjimiz bir çaga hem bar. O çaga diňläp belki şu dogrumykany o hem şo köti ýola gelýär. Sen diňleýjileriňe näme ýetirjek bolýaň öz sungatyň bilen? Diňleýjilerime,
aslynda men diňleýjilerime hiç zat ýetirjek däl. Näme üçin? Meselem, bu diýen zalam aýdymymda Diňleýjilemmi diýen sözlerim däl. Köp adamlar nasihat berýän ýa biratak o däl. Ýok, sungatyň maksady.
Näme bolýar meniň aýdymlarym nä indi? Meselem, men öten ýyl geldim, Türkiýede edim, şonda ýüregim gysdy. Ejemi göresim geldi. Ýüregim gysdy, agladymam. Emma şo göresim, göresim gelende ejemi, şonda bir goşgy geldi, tekstini ýazdym, Eje diýip däni ýazdym. Emma men aslynda şu Ejäni ýazamda, eý men nämäni ýazyn Eje hakda diňlesinler diýip etmedim. Amma ýüregime gelen zady okaýyn. Belki sen şonuňam derdine degsin. Bu diňleýjiňem derdine degsin. Onda aýdan zatlarym aýdymymda size diýen sözlerim däl, maňa diýlen sözler. Men sadejä geçirýän.
Diýjek bolýaň, sen özüň hiç zat döredeňok. Men hiç zat.
Kim özünden. Posrednik. Hä, kim?
Sen ýany bir pikir, sen bir ýer, bir gara torpak, tohum bolmaz sen näme? Hiç, bir boş ýerde. Magtymguly şanam özünden hiç zady ýok. Möwlanam özüne hiç zady ýok. O bermese nämesi bar? Emma her kes şoňa taýyn bolsa, şoňa berilýär. Kä adamlar diýerler-de, Hudaýjan birine paý beripdir diýerler-de. Paý bermäň gürrüňi bar. Menimçe, Hudaýjan bahyl däl. Hudaýjan hemmämize paý beripdir. Gürrüň munda kim paýyny alyp bilýär. Ýani, elimde bir tohum bar. Tohum gowy. Güzel. Emma şu tohumy men daşyň üstüne sepsem gögermi? Ol sebit dur tohumlaryny, paýlaryny, ylhamlaryny, talantlaryny. Emma kim ýer alyp bilýär? Ony aljak bolsaň, kalbyň tagt bolmaly. Ýeriň tagt bolmaly. Sagt bolsa bolmaýar. Içmäni sowutdyk çaýy. Yzy hem Maralyň işlän ýeri-jaýy. Emma gaýrat etseň bolarsyň bir gün Stambulyň baýy gerçekdenem tapylmaýar türkmene dünýäde taýy. Içme çaý.
Sen özüň nähili aýdym diňleýäň? Kä adamlar barda, kä reperler bar diýerler ýa-da pop diňlemek, rep. Ýöne aýry çyzap bilerdi. Menimçe. Hä bir aýdym aýdym bolmadan öň yzynda doýgy bar. Maňa fark etmeýär bir düşünmän dilimem bolsun afgan aýdymam bolsun başga iňlisçede bolsun içinde şu doýgyny maňa berse men şony diňleýän emma men her aýdymy diňlejek bolsam her zada uns berjek bolsam her kitaba her kinona görjek bolsam näçe däne zat gözden geçirýän birinji şu diňlejek zadym maňa Pozitiw enerji berýämi, gowy enerji berýämi? Meniň düşünjämi köpeltýämi? Meniň ösmegime kömek etýämi? Şu üçi, şu üçüsi bolsa şonda diňleýän. Tapawuty ýok näme aýdym, kim aýdym bolsun. Adam şol diňlän zatlary, uns beren zatlary, sereden zatlary, keplän zatlary aýna bir ýip ýaly. Sen ýipi her zada zyňsaň, özüňe garşyň çekýäň. Ýagny sen bir aýdym diňle, garyplyk, betbagtlyk barada, ýykylma barada, Biwepalyk barada şu seniň ýaşaýşyňa gelýär. Onda sen kän häzir bolmaly nämäni diňleýäň?
Bu düşünjäňden bir zada düşündim. Eger sen gaýgyly aýdymy diňleseň, durmuşyň hem gaýgyly bolýar. Berekella. Kä adamlar şuny ýap bolupdyrlar. Ýagny köpüsi şeýle. Men özüm hem köp meselem aýtýarlar repde böý diýilmeli, zatla diýilmeli, kötülükli diýilmeli diýerler. Kän men, men öň şunjure pikir edýärdim dogry, emma öýjürek dälmyka diýen. Sebäbi hem näme? Derdi odallap diýmek hüner däl. Hüneriň onda sen dermany diý. Bizem bilek betbagtlyk bar, ogurlyk bolýar, näme bolýar. Emma ýol näme? Hüneri bilseň diý dermany näme? Derman aýtmaly. Mysal üçin, baý birisi boljak bolsa, ýa täze reperleri diňlemeli-de. Yani baylyk barada aýdýanlar.
Sadece baýlygam däl. Biz ilki başdan şunu bilmeli, baýlyk sadece bu däl ki, puluň kän bolsun. Täzeräk bir däne klip ýükledik näme diýe? Ýa öňem diýipdikde, han bolma, mala däl. Yani köp adamla bara. Meselem, puly kän, amma hasta. Puly kän, emma maşgala bilen oňuşmaýan ýer. Baýlyk bolanda bir pakeýj bolýar. Ýagny sen ilkibaşdan baýlyk näme bolýar, jan-saglyk bolýar. Soňundan näme gelýär? Söýüp bilýäňmi? Söýülýäňmi? Ondan soň pul gelýär ki, sen şolara ulanyp bilmeli. Bolmasa puly köp adamlar bar, emma maşgalalary bilen oňuşmaýarlar, hasta, özlerini öldürerleýem bar pul kän. Aýtjak bolýanym, her klibiň içinde hem görýäňmi, baýlyk-baýlyk diýip puluny seçip ýörler, hem edýärler. Onjurek däl, ýagny men bir adamlar tanýan, şolara baý diýip bolýar, bir garyby örýärler, toý tutup berýärler, hiç kime hem aýtmaýarlar. Men şoňa baý, emma bir adamlaýam bar şaýat, puly barkam başga jüre keýp edýärler, oňa işim ýok. Men özüm Alladan baýlyk islesem, ilkisinden abraý isleýän ki, baýlygy dogry gollanyp bileýin. Ýagny adam nähili diýäýin-ä, biz kä adamda bar şeýtany daşarda bilýärdi-de, Hudaýy hem daşarda bilýärdi. Men diýen zat goý ikisini hem içerde gezsek. Sen her haçan bir ýagşy iş edýäň, birine kömek edýäň, sen şonda Allaň eli-dili bolup bilipdirin. Ama her haçan sen köti iş edýäň, köti zady gollanýaň, belki sen şeýtanyň dili bolupdyryň. Nagat gowy bol, her adam özüne seretsin. Ýagny men günde ýaşaýşymda käwagtlar Hudaýyň eli-dili bolupdyryn, käwagtlar şeýtanyň. Her haçanki men garaňkylyga garşyn gidipdirin, garaňkylyklar gelipdir ýaşaýşymda. Her haçan yşyga yşyk gelipdir. Ýani bu bir zat ýok özümiz seçipdik. Bir wagtlar bar türkmenler meselem imperatorlyk gurupdyrlar osmanlylar näme bilen şol türkmenlermiş goýun goýun sygyr saklap ýörmüşler gaýlap gelipdirler. Näme üçin şuny ýaly bir çadyryň içinde döräp gelip däl şuny ýaly imperatorlyk bolupdyrlar sebäbi birje zat olar hak arkalarynda hak barmyş. Hak sadaje haky diýip haka güwenipdirler. Ýagny, men sen bilen dost boljak bolsam, bir şeriketlik ýapjak bolsam, şu üç burçy pikir et, üç burç. Bu taýda sen, bu taýda men bolsam, bu taýda at gazanma bolsa başymyzda, bir gün at gazanma hatyna arymyz degi. Içgi bolsa içgiň hatyryna uruşjak. Emma bize hak bolup dursa, bu dostluk, gardaşlyk bolýar. O gadymkylarymyzda şomyş. Hak barmyş, bilýäňmi? Hak bolanda bahylçylyk, gysganma ýok. Şumat men oksigen alyp duryn-da. Menim alan demim seniň demiňden kem bolmaýarka. Şu gaty baýlyk, köplük bar bu dünýäde. Emma adamlar pikir edýärler, men kän össem, sen kän össeň, olaňkydan kemeljek, azaljak ýanak. O nämeden gelýär? Heniz hiç zady bilmeýäpdik, ukuda. Açyk gözli ýatypmyşym, oýandym tisiginip diýýär. Näme üçin minmäýli Porsche Benzi biz minip hemmämizde bolsun şumat sen baý bolsaň maňa kemçilik dälki sen baý bolsaň meselem seniň bir Porschyň bolsa meniň kejebäm bolsa sen Porschyň bilen gel menem seniň Porschyňa minenna bir haýryň ýeter ýa bolmanda maňa emma adamlar köpüsi ters düşünýärler bu ýalňyş.
Seniň üçin Alladan adama berlen iň beýik sowgat näme? Gaty gowy sorag soraýar.
Adam adamlar bilen köp ýaranan zatlar bar. San sanap bolmaýar diýýärler. Agaçlar, guşlar, siňekler, böjekler, gurtlar, arylar diýýärler. Weýran ýa- ýaranan zat. Amma bir tapawuty bar adamyň beýleki ýaranan zatlar bilen. Iň beýik sowgat çumukany in- insan adam haýal kurup bilýär. Şumat sen otyryn şu taýda, hedepiň diýen bir beýik bloger boljak, meniň klipim diýen on million yzlanypdyr diýen dogry däl. Sen şumat gözüň ýumşak ýaly turup bilýäň, ony ýylanypdyr. Saňa her kes eýwalla berip dur. Näme duýgyň sende bar, begenipdirin, Alla şükür edýäň, indi soňky zadyňy döretjek bolýaň, aý şuny bilen gördük biz, haýal kurup bildik. Dogrudan. Emma hiç wagt bir garynja şu haýaly kurup bilmeýär. Bir ary haýal kurup bilmeýär özüne. Nireden bilýäs?
Men nireden bilýän saňa aýdaýyn, meselem, jogap. Ary, balyň arysy bardyr-a. Şonuň öýi müň ýyl mundan öňem şo ýylda, şumatam şo ýylda. Adamlaň Ýüz müň ýyldan öň nähili ila nähili. Şu haýal kürmeden gelýär. Meselem her zat şu taýda bolsa şundan tut köýnekden tut mundan tut mundan tut öň biriň haýalynamyş. Heý şuny men ak bolsun bu gara bolsun o köýnek o gelsin bu gelsin ondan döretdim. Ýok belki arylaryň aýdyşyna görä haýaly şo bal toplamak. Ýagny. Ýok bal toplamak emma aýtjagym başga hiç zat gerek däl olara. Bir zat bardy bir zat aýtjak bolýan saňa meselem şumat bir garynjany mysal berjek saňa şu garynja Iým getirýär bir ýerden. Dogrudan. Şunuň bir melekesi-de bar diýýär-de. Ol şunuň üçin ýaranypdyr. Sadaja gyş gelýär, ýaz gelýär, iým toplamaly. Şunuň üçin. Bu ýoldan çykyp diýibilmeýär. Meý, men-ä bu gün paýda seçjek, gitjek, melekäni diýen etjek däl, bu gün gezmä barjak. Ony diýip bilmeýär. Özünden yhtyýary ýok. Sadaja Şu nermes zar ýa şu öme şo guýlupdyr, şu program şo girdi, şo işi etsin, barsyn. Şu agaç-da şeýle. Şu program guýlupdyr. Sadaje şu oksijen alsyn, suwuny alsyn, össün, miwe bersin, kölege bersin. Bu agaça tapawuty ýok-ka. Munuň aşagyna kölegesinde hristian oturýa, musulman oturýa. Men kölegämi berýän, miwämem berýän. Emma adamdan seçýärler. Musulmanmy, käpirmi, adammy, nämemi. Adamda ygtyýar bar. Ýaňy beýik sowgat Hudaý beripdir diýen-a. Eýne biýanyk bolýa-ka. Hudaý jan diýipdir. Seni ýaratdym, näme haýalyň kurup bilseň bil, näme etjek bolsaň et, bar gör, näme edip bilýäň, näme döredip bilýäň. Şoňa saňa bir ygtyýar beripdir, sen kim bolasyň geliň diýipdir. Adamlar seçip bilýärler. Men seçip bilýän kötü iş edeýin, seçip bilýän gowy iş edip bilýän. Seçip, seçip bilýän bir zady döredeýin, seçip bilýän gaçyp bileýin. Şoň näme diýen? Ygtyýar bar bizde.
Şokunda soraglara girýäs. Espitrim bilen araň näle? Halamaýan diýipsiň. Näme üçin?
Dogrusy, näçe ýyl mundan öňje bir çäniň ýaýyna girdik, türkmenistanly gardaşlarymyzyň biri bilen, Ahmet Merdow bilen. Ondan bu sorady, Türkmenistan repçileri diňleýäňmi, näme etýäň, halaýaňmy? Muny Espiter tanaýar, men tanaýaryn diýdim. Halaýaňmy diýdi, men-de halamaýan diýdim-de. Şunda köp adamlar ters düşünipdirler. Bu kezipdirle men spiteriň özüni halaýan ýa halamaýan öýi däl. Mesela salygaly tapawutlyda belki men bir aýdym döredýän sen halamaýaň meniň aýdymymy. Düşeňmi? Men senden algyly bolup bilmen sen näme üçin meniň aýdymymy halamaýaň. Ondan köp adamlar hem ters düşünen soň ýazypdyrlar eý spiteri halaýarmy halamaýarmy. Aslynda men hemme aýdymçylara öz dogan gardaşym ýaly diýip aýtýanda sylaýan hurmat goýýan. Emma salygaly tapawutly belki men oý aýdymyny sögmeýän. Söýmeýän. Belki o-da meniň aýdymymy söýmeýär. Näme üçin söýmeýär? Her zat ýerinde, salamymyz, zadymyz ýerinde. Emma salygaly tapawutly-da. Aýtjak bolýanym bu soragyň jogaby bul özüni aýdamakda stilde tapawutly. Biri stili halaýar, biri stili halamaýar. Şul. Tanyşmy isbitir bilen? Ýagny. Salamaleýkimiz bar, ol zady aýtdyk, aýtdyk. Instagramda.
Hawa, hormat goýun hemmesine. Sadajada ýagny her sungatda bolsun ýa meselä Menimçe düşünjäm şu adamzat yşk üçin ýaralypdyr. Sen ýani her kime, her kese sen hormat sylag goýmak zorunda. Çünki sen her birine söýgi berseň, hormat goýsaň, hormat gelýär. Amma birine sen nifretiň bolsa, öz doýgy hem kötü bolýar. Öz hatyryň hem bolsa sen söýmeli hemişe. Şu doýgyny alýar.

Adam diýende şuňa bir beýik dilegim bar demek etýänler bilen men birimiň özüni ösmegini görüp bileýin. Bilemmi? Sen şu mat meselem bir blager diýen sen näçe million agzaň bar. Men bir aýdymçy bolsam kindi daýanjak bolan sen meni çagyrtdyň sen menimem ösmeme kömek edip bilýäň onda haýryň maňa ýetýä sen össem şuny ilki başdan düşüneýliň men we biz biriniň ösmegine kömek edip bilsek özüň ösýäň ýagny sen edeniňi görýäň ýaňy aýtýan hezreti mowlanaň bir sözi bardy in jahan kuw estu fe eleman neda aýat suw ýaman neda haras seda diýip pars dilinde manasy bolýar bu dünýä diýip bir dag dere ýanakdyr diýip dag deräň ýanynda durup däne heý diýseň o heý diýýä doýup. Goý diýse goýdunam goýy gelýär. Ony sen şu dünýäde gör diýýär. Köti enerji, gowy enerji berýäňmi, telek enerji berýäňmi? Sen ekeniňi, edeniňi görmeli, urmaly. Eden görer, guran düşer, doýuran iýer, asan doýar, toýla geler, baýla doýar, gülle geçer, dogar, batar, dünýe ýalan, turan ýatar, ekin dikin, eken orar, ýykan, guran, gyran, gorar diýýär. G bilen gelýär-de. Ýykan, gyran, goran, ýykan, gyran, goran, gorar diýýär. Özüm hem käwagt näme etjek bilip çykyp, özüm däl abi. Sen bir zatlary iýenip otur ki, senden haryç, bilýäňmi? Özüm haýran galyp durýan. Ýa meselem bir ýerde diýýär. Iki dost bir beýik sebäp bilen dostlukdan aýrylar diýip durdy. Köp dostluklar görýäs-de. Bu dost bu dostundan bir syryny bilýär. Munuň syryny barýar, o ýüzüne ýüzi saýraýar. Oňa-muňa diýip, saýraýar. Bu dost näme etýär? Mundan saýlanýar. Bu ýa munuň syryny oýda-buýda saýraýar. Dogry-da? Indi şuny men saňa syr haryp bilän diýjek. Syr dostdan bilseň sen, soň saýrasaň syry, saýlany saýrar dostun saýrap dursuň sen syry. Syr haryp bilän diýýär. Emma mana bar içinde. Özüme gerek bolsa elime galam alsam men ýazyp bilmeýän şuny. Gelir men diýen, özüm onam haýran galýan. Onam wagt etmeýän, kim näme diýipdir, o näme diýipdir, bilýän bir güýçli ýeri bar. Saz ilinden soň egilip gidibermeli. Geldim ileri öwünmän, ýykylyp galyp döwülmän, hedefi tutup öwrülmän, ýoly kesip sowulman, hiç kime biz meňzeş däl, akmaklara jetleşmän, tilkile bile elleşmän, tentek bile lejleşmän, diýdim men haçanky, ýetmek bil çapanky, menlik bir hudaky, Agram bil gapan kyz. Işi goýma er tize, söýgi diýme her gyza, geçen geçdi, bolan boldy, bakyp durma sen yza. Gussalaňňy set et, ullumany bes et, başlaýan eset, başlaman jeset. Ony bir, bir ne başla aýdymyň bir ýerinde-de. Ol, Özüm bir ýoly başlap gelýedim, şol bir hedeflerim bardy, şondan ylham, ýani sen başlap diýen gidip durun-a, ýol diýen at diýip dur, bir ýol habar beren ýaly. Soň toklaýan indi muny, Aý, men-ä durndan aýdym edeýin, belki diýen diňleýjilaňam derdini ýarasyn diýen. Alla şükür edýän, köp ýazýarlar maňa. Şol aýdymyňy diňläp men işimi başladym. Şol aýdymyňy başlan diňläp başladym. Başlan diňlänsoň üýtgedim. Şuna göre Beýik Baýlyk, ýene aýtma, gepleşigimiziň ilkisinde sorady-da Baýlyk gürrüň. Şu Beýik Baýlyk. O gazanç gelse, manawy gazanç beýlekiler-de gelip başlaýar. Adamlar bilmeýärler näme üçin, emma saňa bir iş etdirdiler. Ýaňy aýtdyň-da, pul gerek, dogry dälmi? Hemmämiz bilýäs ony, biz bir iş etjek bolsak, bize pul gerek. Emma o näme diýýär? Men ýetirýän puly diýýär. Men ýetirýän işiňi diýýär. Nähili? Oglum aýdymy çykarypdym, klip etmändi meni. Köp oglan aýtdyda eý şuňa men bir kamerajy tanyşym bar näçe million alyň sen şuňa pul ber klibini çek diýip o elleýdi men ony tanaýyn men muny tanaýyn näçe kişä diýip gördüm aý gördüm o wagtym ýok o saňa plan aý el çek hudaý sen özüň bilen dilen diýdim wagty gelende klip senden isleýin diýdim ileri gitme menden ýolumy dograma senden diýdim el çekdi näçe wagt geçdi maňa biri mesej berdi instagramdan bir tur tur lideri bardy turistleri aýlaýardy türkmen sährady biziň ýaşaýan ýerlerimize Oturyber, maňa mesej ýazdy, Tehran Iranyň başkenti. Tehrandan diýdi, bir pars oglan diýdi, farslar türkmen bilmeýärler. Bir fars oglan turist geldi diýdi. Maşynyň içinde seniň aýdymyňy goýdum, oglum aýdymyňy diýdi. Bu düşünmän soň hem halady diýdi. Eý bu nä oky plan öýle beýle düşünmedimde ýüregime oturýa. Ondan menem aýtdym, şu taýyň türkmeni, görjekmi oýa görjek diýdi diýdi. Men-de saňa ýazdym, şundan görüşjekmi? diýdi. Bu fars, bir turist, diýdi. Diliňem bilme, aman söýüpdir, diýdi. Men-ä didardan doýma ýok, diýdim. Bir ýeri belledik, garar goýduk, şo ýerde bardyk. Dostum bilen, Gideýlimi, gideýli. Telpek alyp däne bardyk. Bir görüşeýli. Hem onuňam tejribelerine zat öwreneris, diýdik. Bardyk, ondan oturdyk. Ondan oglan parsdy. Menden sorady, Oglum, näme bolýar? diýdi. Men manysyny diýdim. Bu aýdymy setir be-setir maňa açyklama durdum. Be bolýa, be bolýa, be bolýa. Ondan hoşlaşjak wagtymyz maňa diýdi, Meniň kameram bar, senden bir diýdi ýadygär çekaýyn diýdi. Men-de çekä diýdim. Guşganatdan kireýsleme. Ondan oglum aýdymy aýtdym, bu ýadygär menden çekdi, iki-üç ýerden. Hoşlaşdyk. Üç aýdan soň maňa messež berdi şo oglan. Meni tanýaňmy diýdi. Men-de sen kim diýdim. Senden diýdi ýadygärlik çekipdi maňa diýdim. Hä, gowmy onda. O näme diýdi. Bir geň bir zat diýdi. Näme diýdim. Men diýdi, siziň Türkmensähra şu ýurduňyzda diýdi, iki hepde gezdim diýdi. O ýerden film alypdym, o ýerden kameraly zat alypdym diýdi. Soňam sen maňa aýdymyňy açyklap berdiň, gördüm, eý, men saňa klip alan ýanak, bulary ýan-ýana goýdum diýdi, bir gör nähili diýdi, maňa ugratdy. Men soň bildim, habarym ýok, klip beripdirin. Men şu klipe bir lirem, bir manatam bermedim. Wagtam goýmadym näçe gülläp däneý oýdan alaýyn ikimiz bizden çekeýli kameraja garaşyp Allajan etjek bolsa maňa bildirdi şonda bir diliňi düşünmeýän adama ugratýa saňa klibi ýasap bersin nä diýdi şu klibi paýlaşjak ýarym milliondan köp izlanda ýutubda klibi ki sen oňa özüňi gynçylyga salmandyryň indi ýene ýaňky soragma gelýek aýaşdaýdy pul gerekdimi ýa iman gerekdimi.

Sen bu düşünjä gelmek üçin nämelerden geçdiň? Men kiçikam pikir edýärdim ki, ejemden, kakamdan zat öwrenmeli. Ondan mekdebe gitdim, mekdepde pikir etdim, mugallymdan, kitaplardan zat öwrenmeli. Emma soňy-soňy düşündim, biziň mekdebimiz şu durmuş. Adamlar saňa bir mugallym, bir kitap berenak, şu ýaşaýşyň, her tejribäň saňa bir kitap berenak. Emma sen şuny okyp bilmegiň lazym. Biziň mugallym ussadymyzam hudaý. Soň bildim bir zatlar bolýa diýdim men o taýda ony diledim oýza o ýagdaýa geldi o kamerajy geldi oýza onuň dişine girdi oýza be boldy biri birine çatyşdyrma rnk bermä durdum soň indi bir gürrüň bolmaly ortada diýdim gyzyklandyp gitdim men diýdim musulman biz musulmandan dogan diýdim a göreýin kuran näme diýýä şu barada diýdim açdym ama arapça manasyny bilmeýin terjimelerini okama durdum gördüm bir ýerinde aýtýa kuranyň hiç kimiň ýaşaýşy üýtgemer meger içindäki zady üýtgetmeseler Gözüm gör, bu diýdim, şoňa degişli aýdym. Ýene bir ýerde diýýär, Islä, isläň size beriler. Görýän edýän, biziň kitaplarda hem bar. Ondan giden başga kitap okýan, indi bu ýa musulmanlaň düşünjesi diýen bolany. Gidip sen hristianlaň kitabyny okýan, kitaplaryny meselem, isläň size beriler diýip bir kitabym bar. Diýiň şony diýip otur. Başym görek oýam şonda göterim. Aýtjak bolýanam bu bir düzüm bar, bir kanun bar, her kim bir ýoldan diýip otyr şuny. Sen zoruna şuny bilmeň lazym. Çünki seniň wagtyň geçip barýar. Biz ýaňy başlanymyzdan bäri wagt saklap bilmek gitdi. Zerän kim, akylly kim şu kanunlary bilip däne basym öz ýoluna gollansyn. Gerek ki basym ýeteýli. Sen segsen ýaşyň, elli ýaş, ýaşyň ýeteňi edesleriňe ýetesiň gelýärmi? Ýa otuz, otuz bäş ýaşa ýeteňmi? Belli basym ýetesiň gelýär. Onda sen kanuny basym bilmeň gerek. Men onuň ellemegime bir top alypdyryn-da, topuň diwaryň gaşyna gitden şum diwary bellesem, gelip ýüzüme degse, nähili degdi diýmezler-ki. Men şony goýberipdirin. Her zatda bir kanun bar. Goýberen zadyň gelýär.
Şu gepleşigiň dowamynda üç gezek goşgy okadyň. Seniň goşgularyňmy ýa bir kitapdan alnan goşgularyňmy? Ýok, şu öz gelen goşgularymy. Özüň düzen goşgularyň.
Emin jan.
Aýdymlaryňda iki sany ses bilen okaýaň. Ýagny birisi garry bir adama ogşaýar. Ha ikinjisi bolsa ýagny özüň kim ol? Ikinji ses alter ego mu ol? Ýok. Ýa näme ol?
Bir içimde iki däne şahsyýet bar. Birisi Emin, indi garry diýýäň-a, şo garry. O biri garry, ady Däli. O belli däl näçe müň ýaşynda. O kän zatlary bilýär. Kä ýerde-de menden gepleşse ýol habar berýär. Meselem, bir gün ýadyma düşse men, hemişe pikirim şuda, Men bir beýik räper boljak, men bir beýik räper boljak diýip däl şu düşünjäm bardy-da, burnuma saçymy ýuwup durdum, dilime şu geldi, Men däl birje beýik räper, men bir beýik ýeke räper. Näme diýdim men? Diliňe gelýär, emma ýüregiň diýmändir. Gaýtalap durdum, ýadymdan çykman, ýokary goýun ýazgyr üçinem. Manasy şu bolýa-da, Sen bir ullakan reper bolmaly däl diýýä. Sen bir ullakan adam bol diýýä, ullakan reperem bolarsyň diýýä-de. Ýagny sen ullakan bloger bolmadan öň bir ullakan adam bolmaly. Ullakan bir dükançy bolandan, ullakan bir kinoçy bolandan bir ullakan şahsyýet, adam, ynsan bolmaly. Ýagny aýtjak bolýanym, Meselem, Magtymguly Şanyş wagt diri saklan, sadeje onuň ýazgylary dälki, ol ullakan adamyş, ullakan zatlar ýazyp birikdiripdir. Şoň, şo-da, şony aýtýan maňa, içindäki şo sizem garry, şo däli. Arkadagy malla, gezýän kelle salla, umydymy kesdim men diýen inşalla. O käýerden ýol habar berýär. Bir dostuň bolýanda, o tejribesi känmi senden? O saňa ýol diýýär. Bir ýerde gidip baryň, ondan gitme diýýär. Ýa muny git diýýär. Birden kepläýip belli däl haçan keplejegem, haçan geljegem. Içimde diýjegem. Içimde bir ses, Galmagal aýdymy köp diňleýinler. Şuny bir handsfree kulaklyk bilen bir şuny diňläň görüň. Aýdymyň soňunda Galmagalda bir söz bardyr. Emin diýendir. Içimde bir ses diýdi barda gal diýede. Içimde bir ses diýende o diýdi barda gal, barda galy däli diýendir. Şuny kulaklyk bilen aşagynda belidi. Diýdi barda gal. Teni kör lal bolun deni sagal bagal boldy. Galmagal köplük gelýä ýol habar beýemez ýega bir berip bilýek derman näme diýega Ýani galmagallyk gelse o saňa sög o saňa ýorum ýazyp ber o saňa töň o saňa näme edip dur a şony näme et diýe dermanym şu diýe Teni kör lal bolun deni sagal magal diýdi zor sysyrdap Tiz geçer ömür galmagaldan daş dur çek daşyňa kömür. Şeýle.

Elleriňe diýýär. Korona bar diýip eşitmediňmi diýýär. Bir dep diýýär-de. O näme edýämi? Seniň ilkileýin ýuwulmaly pikiriň näli? Eliňden öň ilkiden pikiriňi ýuw diýýär, ondan elini hem ýuwarsyň diýýär. Sagat gowy adam ilki başdan pikirlerini ýuwsa, düşünjelerini ýuwsa-da. Her bolmadyglar bile gezdim, sag bile, ker bile, kör bile. Ermez, çeşmes, gowy betler bile, pully, garyp, baý, pes bile. Owadan gürlän gepi köpügerdim, ýaly, pul üçin ýalaňaç, tik-tok-tok. Kelimeleri ýygnap mikrofona urdum, Aýdym meňzedi kikboksa. Mindim dünýä urdum dennä, Dilegim düşmedi bir depe mennä. Dilegimi görenef ýaramady gelmä, Gelmedi kömegime galmady gelmä. Köp adamlar hoş güni dost, Goşunady gepläp ber ýene post. Gönder aç, garnlary dok, Bile gülüşip, kyn güne ýok. Köpüňede çekeni köp iç tikeni, Bellidi-dä, kime çekeni, Gül bolsaň-da şol tikeni. Ýaraglar bakman ol ekene. Köle bele güne bele menem ony göre bile parklary ýokdur bele bile dony bile ýüregimi tikeläp bele bile gidi bile bile many bile bile ýene gede şola bile kim kime digi belli däl manysyz repçi köp hedefe bir jewher inmek öwünip ýene gepize köp kökleri ýok teýden ýykylarlar üfleseň açylarlar welkäm dual tek çüfleseň Ýene bir zadam bar gardaş bir maňa aýtdylardyr meselem aý bu rep däl o bile diýe öjräýtip bilmeýär şumat biraz moda o mod muny okymaly meniň bir düşünjäm bar. Şumat diýerleý, şumat mot trep okmaly ýa drill okmaly diýerlede. Adamlaň köp düşünjesi şu, şumat biz şa, şu bursda dämi, şu mot şuny okaýlyň diýen. Bu ýalňyş. Ýani men başardygyny öz düşünjäm bilen gitjek bolýan. Başarmaýan däl, sen meselem bir maşyn sürýäňdä, gowy sürýäň. Saňa näme tapawut bar, her maşyn bolsa gowy sürýäň. Aýtjak bolýan sen ýazyp dur, okyp dur, näme fargy bar sen her stiliň bolsa gowy döredip bilýäň. Amma öz ýolumy gidesim gelýär. Köp aýdýadylada meselem men aý düşünýänak, nasihat ýanak, näme ýanak durmuş barada, drill okyp bilmeýän.

Bolmar diýende bol mar. Bol bilen başlaýar. Bolmaryňam içinde bir bol bar. Elim üzülen çah diýeň depeki ýeter gol dar. Süýnüp men çemende, ýeli diňläp esende, aşyklykny bildim, ýok bizde mezende. Gygyraryň awaza, ýok bolar biwaza, hiç kim diýmer haram aýdymyňda saza. Menden saňa ýadygär, sakla muny gulakda, imanyňy öldürme, ýaşasaňam uzakda. Sag boluň. Agzy birlik ölmesin, solan gülle güllesin, tiken töwirde döremesin, ýalan sözle ýaramasyn, Kölegeler dar bolmasyn, çörege-de zar bolmasyn. Ölen ýylda ýaz bolsun, ýaman sözle saz bolsun. Sag bol.
Sähjal brat, sag bol çagyryň üçin.
Köp köp minnetdar. Gel bäri seni gujaklaýyn. Soňunda näme diýdigiňi gezek, kalp kalby degmeli diýibä-de. Görkem indi men Irana gitýän haçan geljegim belli däl amma köp begendim seni tanyşanyma şat. Manyň wajy sende Taýa köpün.